Gbãtɔ, eyae nye be, Dzideƒoɣi mama nye nam. Dzideƒoɣi mama nye nam. Be kpɔ, amegbetɔ le yameʋua me, ta ne wòate ŋu ɖe dze agbagba ne nàdoe hafi nàdzo le agbea me. Mama nye medoe o, vɔ medoe. Me ya nye achievement o, vɔ tso ɖevime ƒe dzideƒo mekpɔ ame ɖe o encourage me, mekpɔ ame ɖe o do asi eme nam be kpɔ, you can fly. Yata ʋua eme nam. Ye evelia nye menɔ anyi kpoo. Mehɔa avu ɖe edzi, mekɔa afɔ ɖe edzi, ega mena asi nyunye, menya ale mawɔ ahe ame ŋu ʋeʋẽ o. Nyemenyae dukɔ me mayi o. Vɔ fifi la ɖe, mate ŋu afia wòe dui me nàyi. Mate ŋu ana wò agbalẽ yi na akplɔ wò nàyi ɖe du bubu me. Egɔme nye be fifi la, I have access to research. Internet twenty four seven ele mía si. Tsã ɖe, mele gbɔnye o, nyemekpɔe o. hafi mava ka nu me o. Kɔmpiuta mele asinye o. Mobal foni yi le kotoku me na ame kɔ le nu ya wɔ fifi la mele asinye o. Kɔli me nɔ ne ewɔ paa ya nye WhatsApp kple Facebook ye kpa. Agbie ɖe vivivi ya na le. Enu evelia yi me fia wɛ eya nye be megakɔ ɖokuiwo kɔ sɔ kple ame ɖeke o. Ele veve ɖe, mègakɔ ɖokuiwò kɔ sɔ kple ame ɖeke o, ame sia ame kple wo mɔ. Wò dzideƒo lé wò ɖeka ƒe dzideƒoe, lée goŋgoŋgoŋ mègafe kpli o. Aha, enu ma ya megblɔ na wòe ma. Etɔ̃lia ye nye be wò ga, wò bie, woƒe wansidi, woƒe kɔba. Mègakɔ fe kpli wo, nàlé be na wò ga. Akpa ma, ele veve ɖe, lé be na wò ga. Ne fe kpli agblẽ ɖe wɔe, enye amewo fim kakakakaka tim. Egɔme nye be nyemenya ameka afia mɔ o. Nyemenya ameka ɖe afia mɔ o. Fifi la ekpɔ ame ɖewo, ekpɔ platform wɔ, YouTube, Facebook, mèganɔ Facebook akpa o. YouTube gaka ɖe eme. vɔ fiafitɔwo tsɛ le fi ma sugbɔ, ahatsokalawoe le fi ma sugbɔ. Wɔ research, ne èkɔ ame etɔ̃ kɔ da ɖi ne ame eve de asi dzi na wò ko eka ɖe eme. Yo, nɔvi lɔlɔwo, medo gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe ava la dzi. Mexɔse be ame sia ame fɔ ye ame sia ame le dɔ dzi. egbea le veve ɖe ahan egbe me di be ma gblɔ nu etɔ alo ma fia nu etɔ ne enye ɖevi ne le tsitsi gbɔ ahan nu etɔ ya me la me me me lɔ be ma nɔ fafia egɔme nye be ne le agbea me ɖe ne wa me ve dze dzi na o ko efia be agbea eka ɖe me ma in otherwise nate ŋu a survive, agbea aɖe nawɔe, ne wònye be woame eve, ne mefia nu woame etɔ̃, ya woame eve te ŋu dzɔ ɖe edzi nawɔ la, efia be sɔ nawɔ ema. Èkpɔe ɖe? Ahan. Vɔ ne wònye be mefia nua ya ɖekae dzɔ ɖe edzi nawɔe la, efia be esusɔ viɖe, you need to work hard. Mía ame ɖewo ɖekae nɔ mía si, eyae nye motivation. Ɖeka ɖe yae nɔ mía si, eyae nye motivation. Motivation ɖe yae nye be, eh, ekpɔ dzideƒo ɖe ta ɖeka ma ma kɔ fia nu egba ekpɔ na ɖe le wɔ agbe me ekpɔ na ɖe le agbea me yi wɔ be ekpɔ be dzideƒo nye na ye is a challenge ekpɔ na ɖe enye dzideƒo ga nye eh, ekame tete na wɔ be nàte ŋu ato nu yi ne do ŋu alo tamedodo yi ne do ɖe nàte ŋu ato ŋu Gbãtɔ yi magblɔ na wòe nye be, Mama nye, eyae na dzi ɖe ƒom be ma, mawɔ avu, ne mado yameʋu le agbea me hafi madzo le agbea me. Enu yi mama nye fia me ya nye be, gbe ɖeka menɔ anyi, menɔ fefe ale be mekpɔ yameʋu le ayame. Ame bia mama nye be, Nukae le yameʋua me? Ŋdodo yi mama nye nam eya nye be amegbetɔe le yameʋua me. Yameʋua me ɖe amegbetɔe le ma be e. Ame bia be a enu sue ma ɖe leke amegbetɔa nɔ me. Yame gblɔ na ɖokuinye be kpɔ. madoe. Madoe ya me ŋuɔ ne amegbetɔ le eme, madoe hafi madzo le agbea me. Ga yi me mele nu ƒo kple ne maka ha tso ɖe eƒe ne ƒe atɔ̃ kɔ yi ɖe ƒe ade mawo me ƒe nyagblɔ mele na wɔe. Ya me le gogogogogogo. Magblɔ na wɔe ela ƒe fifi la license mele asiwɔe o. Egɔme nye be eŋu. Wòmenya ame ka aƒle ŋu na wò o. Me ɖe woku va wɔ license kɔ da ɖe elã ƒe fifi la, license mekpɔ le asiwò me be dze agbana va wɔe kɔ da ɖe elã ƒe fifi la, passport mele asiwò o wɔe va yi da ɖe. Menɔ dɔ wɔm le hotel me gbe ɖeka ale be medo go Ghana ŋutsu ɖe. Ale be ŋutsua be ɖevi me ya yevo ɖe va tsɔ yi kɔdzo. He yevo va kɔe kɔdzo ɖe nu yi wodzɔ enye be zi gbãtɔ yi me le yi kpɔ le fi ɖe ya nye zi gbãtɔ yi va Ghana dukɔ me. Yi va be yeava dzesi yi ɖe. Egɔme nye be yi metsi kura wa ƒe yevo va kɔ yi dzo. Ya gbɔ va. Ho do aƒe gbɔ va hotel me ɖe ya gbɔgbɔ nam be ɖe. Edzi dzɔe be yi tsɛ yeakɔ ame ɖe kɔ dzo aƒe. Vɔ gama me, passport mele asinye o. Enu ye nye be ne tamedodo ɖe le asiwò ɖe, dzra ɖokuiwò da ɖe. If you have vision, dzra ɖokuiwò da ɖe. Ewɔ abe wò agbeme ƒe CV ya nèle ŋɔŋlɔm. Ame ɖeke menya tsɔ mɔ. Passport wɔ le aƒe me nyanya ɖeke ye o. Fifi la mɔzɔzɔ ebɔbɔ. Ebɔbɔ ede le dzi kpɔtɔ. Nyateƒe gblɔ mele na wɔ. Mele yi le gbɔgbɔ. Efia be mele zɔzɔ. Megblɔ va yi le nyewo video ɖeka me be ne mele zɔzɔ kura tso xia fe nam. Ahan. Teƒe mele zɔzɔ le fi me nɔ gblɔ da be nyewo xɔ megbe. Efia be kɔƒe yi me mele ɖe. kɔƒe yi me mele ɖe. eya mele mele eya ƒe pak ya me zɔzɔ fifi la piknik amewo va fi va ɖua piknik o oh, aleke exɔ nye aleke ya ahan fia yi me ne mekɔ kɔ va fi la akpɔ be akaɖiwo si family ame sia ame bɔbɔ ɖe fi wole eh, woƒe nu nu viviwo ɖu le dze do ahan ame sia ame le nu ko. Agbeɛ kɔe ma, fifi la ame sia ame dzo yi ɖe dɔ me. Mía ame yiwo meyi dɔ me o egbe o ɖe, míawoe le tsatsa le fii. Ahan, ya ta ekpɔ be teƒea ame ɖeka ɖeka ɖeka ko akpɔ kple xevi susɔewo ekpa. Enu gbãtɔ yi mama nye fia me ma, ebe heme gblɔe be ma do yame ʋɔ ko, madze agba mado yame ʋɔ. Ta dɔn kee.

Me, ame geɖewo va fi nye mekɔ ame ɖewo kɔ va fi wome wome de Ghana suku ɖeka pɛ o. Nyateƒe gblɔ mele na wɔ. Ame geɖewo va fi wome de suku ɖeka pɛ o. Womenya Alec Begbɔ o. Vɔ edɔnɔamesi, construction, leke magblɔe, exɔtutu, kapinta, e, e, helper, mamɔe, amewo va fi, mekɔ amewo va fi. Very simple procedure. Ta enu gbãtɔ eme be magblɔ na wɔ ema. Ne naɖe le wo tame di be yeawɔ ɖe, prepare yourself, begin to get those things. Di agbalẽ mawo kɔ da ɖe. menye mɔzɔzɔ eya nye achievement le agbe ame o. Vɔ he nye me doe ɖevi me be ma do ya me ʋu, ma kpɔe be nyateƒe amegbetɔ le eme ɖa, eya ta me va do ya me ʋu. Mega nye challenge na be nye tse me do ya me ʋu ta tse na do ya me ʋua o. You have your own passion. Ta enu gbãtɔ ya me be ma fia wɔ ya ma, dzi ɖe ƒo ne nɔ asi wɔ ya, avu ne nɔ ati wɔ, doe kplikpã be ya wɔ ya. you will make it. Enu gbãtɔ yi mefia ma tso ya me ʋu. Enu evelia yi medi be mafia wɔ egbe eya nye be eh, agbalẽ me le ŋɔŋlɔ le agbe me ɖe to vuvu na agbalẽ ne le ŋɔŋlɔ. Ele gɔme si nam ɖe. agbalẽ me le ŋɔŋlɔ le agbea me ɖe, eto vovo na wò agbalẽ ŋɔŋlɔ. Question paper le nye ŋku me ɖe, eto vovo na wò question paper. I hope you are getting my point. Mexɔ se be le gɔ nye me se. Question paper yi le asi nye. My answers must be different and my questions are different as compared to your own. Ele gɔme si nam ɖe. Nye ƒe biabia gbalẽ ɖe. Eto vovo le agbea me ɖe. Eto vovo na ɖo tɔwɔe. Ta me ga kɔ ɖokuiwò kɔ sɔ kple nye ao. Me ga tɔ kɔ ɖokuiwò kɔ sɔ kple ame ɖewo ao. Ame sia ame kplɔ mɔ. Ame ɖewo nɔ ha dzi be, dzɔdzɔme ma nu na mi vovovo, ma nu na mi vovo, dzɔdzɔme ma nu na mi vovo. Menye e. Agbe me ƒe nusɔsrɔ̃ ya mígblɔ be ha gbagbewoe nyateƒe dzɔdzɔme ɖe ema no na mí vovovo. Mía ƒete mate ŋu anye kapinta o, mía ƒete manye video presentawoe o, mía ƒete mate ŋu anye youtubewoe o. Fifi la megblɔ na aɖe va yi be ne eva egakpa dzi ɖe youtube le fe xe na wòe nyemekpɔ dze tɔnye xɔxɔ ya o. Vɔ miawo miate ŋu aʋu mia tɔ. Makɔ ŋku wo me kɔ va o. Ekpɔe ɖa ɖe makɔ ŋkume kɔ va o, vɔ ate ŋu aʋu wo YouTube anɔ nu fia, awɔ audio ɔ voice note kɔ da ɖe edzi koe kpa. Agbeɛ si gbe koe ma nanɔ woanɔ fe xe na wɛ. Ekpɔe ɖa ɖe tɔ ame sia ame kplɔ mɔ enu evelia yi me fia ma, mègakɔ ɖokuiwò kɔ sɔ, mègagblɔ be koedzo to mɔ ya dzi o, dzo ao. Enu yi mate ŋu agblɔ fifi labe ne ate ŋu awɔ avu. Yi ame sia ame le wɔwɔ le ŋgɔgbe de eya nye be magblɔ be le primary school dze agbana do le class six, ele class six dze agbana va yi do le JSS, ele JSS dze agbana va yi do le secondary school. Ne do le secondary school vɔ la na dze agbana yi ɖe university na do. Do le university ele veve ɖe you have better opportunities ta Wofanye wɔ eh, nia mathematics ta nyiche mava wɔ mathematics ame ya wɔ science ta mava wɔ science awɔ ame sia ame kple wo eyi jɔdzi na wɔe na wɔe eyi jɔdzi na wɔ ɖe na wɔe le agbea me it's simple as that ekpɔe ɖa ɖe ahan ta enu eve lia yi me fia ma megakɔ ɖokuiwò kpɔ sɔ kple ame ɖewo ame sia ame kple agba agbegbalẽ nuyiwo le ŋɔŋlɔ le eme eto vovo na ame ɖe Ahan. Ne mi va fi ɖe, ame sia ame kple edɔ yi wòle wɔwɔ. Ta ne mi ame yibɔ mi va yi do go ɖe, mi le vovovovovo. Me yi ga sugbɔ le account me eya nye ame nyenye wawo. Ne ame ɖe gbɔ na wò ye blewɔe. Agbiɛ ɖe. vovo le agbe me is the most priceless thing you can ever get ahan ta nɔvi lɔlɔe meƒo nu enu etɔ̃lia yi makɔ wu nu eya nye be ega megafe kple wo ga o megafe kple wo ga o megafe kple wo one cd o medi be manɔ anyi vɔ ŋdɔ le ŋkua me va ta ma magadi afɔ ekpe ɖa ɖe ahan agbeya me ɖe mebe wò wan sidi wò bie mi fran megakɔ fe kpli o le be ne dzɔe ɖe anyi ne nakɔ wɔ nu yi akpe ɖe ŋu wole na ɖe yɔ be virtual money eya nye bitcoin yi me ƒe nya me le gbɔgbɔ be va be yeava nɔ mía dome eya nyateƒe matrɔmatrɔ ye ma ma, ma, madzo o. Egɔme nye be technology ya mikɔ le agbea kplɔ. Technology me gblɔe gbɔgblɔ ɖe, eya nye be mobile phones ya mele phone yi kpɔ be mele nu wɔ le fi. Technology gblɔ mele ɖe, internet ƒe advanced level eya wokɔ va fifi la. Ta ne ame ɖe ma gblɔ na le kpɔɖeŋu me be mi le virtual money gblɔ fifi la, ne ame ɖe va gblɔ na wò be virtual money ma ɖe, ma, blockchain manɔ anyi o ɖe, amea blewe. Blockchain ele xoxo. But the advanced level ya wole yɔ be blockchain. Ahan, ta woga lé be ne know how to invest. Ahan, eya ega ɖe megakɔ fe kple woga o. Lé be na woga ne nakpɔ agbie ƒe ŋgɔgbe ɖeɖe. Ne school yue be ya de, edɔ yue be ya va yi srɔ, mega fe kple woga o. Egɔme nye be ne megblɔ be le fefe kple woga ɖe, Ekɔ ga kɔ le tsatsa kple e ehɔ̃ wɔe. Mi va le aha nu le yi le gbɔgbɔ. Mi va le leke wo yɔnɛ gblɔ e e wobe be Easter party lo megblɔ na Kristotɔwoe. Easter party lo e what do we call it e Monday picnic yeah you will have fun. But you have to, you have to, hello, good morning. You have to have fun, but then, uh, wàá dẹ̀lẹ́ jí pọ̀tọ́. Wàá dẹ̀lẹ́ jí pọ̀tọ́ kple susu be you sacrifice yourself if gɔmɛ nyi na sa vɔ ɖoku wɛ. Ne sa vɔ ɖoku wɛ gbe ɖe etsɔ ɖe afɔ aka ɖe me na wɛ. Aha, dagbe ame bia na wɛ ewɔ abe mɛ ƒo nu edidi vi ɖe. Ema ble wɔ mɛ ƒo nu edidi vi ɖe. Twelve minutes ema mɛ wɔ. 12 minutes ema me o ahan nɔvi lɔlɔwe eh, enya yiwo megblẽ ma gbãtɔ mena wò dzideƒo tso nyewo nyewo agbenɔnɔ gbã tso yameʋu ƒe dzideƒo yi mama nye nam be madze agba madoe hafi madzo le agbea me medze agba medoe is a challenge for me kɔƒe yi me metso ɖe is a is a challenge for me edu yi me metso ɖe is a challenge for me for me to win yame wɔe ahan is an achievement ya eye ame ɖe le eme ame ɖe ƒe challenge ye nye ade srɔ̃ ame ɖe tɔ nye be yeatu xɔ ame ɖe tɔ nye be like challenges are there you can take hold of your own hello good morning sir very good morning what's your channel name no no i'm just uh, bia dagbe na me nɔviwo lɔ wɛ mia nɔ kame